Na afei de yenya example no a aka no, ɛma yɛbrɛ a Shatta ne Kojo Sheldon. Sheldon yɛ obi a n'ani gye game ho. Ɔsan nso yɛ video editing. Na owie a, wasan nso ayɛ toys toys videos nso kakra. Wongyina ha nom ma yɛ. Ɛne ɛbrɛ a Shatta nso de deɛ n'ani gye ho paa ne sɛ ɔbɛ use audio softwares. Owie a na wayɛ ne browsing kakra. Na ɔde Microsoft Word anaa Excel nso adi ne dwuma a ɛwɔ sɛ ɔde gye biara. Ɔno deɛ game game sɛ monyɛ no lie, nti deɛ ɔde computer no yɛ ne sɛ ɔde hwɛ movies na ɔsan nso de tie ne nnwom na ɔnnɛ ko no. Ɔno nso ngyina hanom ma me. Computer no a wohu sɛ ɛsi hɔnom fɛfɛɛfɛ, sɛ laptop oo, desktop oo, n'adwene ne control no no ne processor no. Yɛwɔ companies mmienu a ɛcreate saa processor yi, baako ne Intel na baako no a aka no nso ne AMD. Sɛ woate Intel Core I three, I five, I seven, I nine, Pentium, Xeon, Celeron ne nyinaa yɛ Intel foɔ dea. Ɛna te sɛ Intel foɔ I series no, AMD foɔ nso deɛ ne Ryzen three, Ryzen five, seven ne nine no. Ɔmo san so wɔ different types of processors bebree wɔ hɔ nom. Nti wo machine no anyɛ Intel processor ne de maa na ɛyɛ AMD. Ɛna the more a na ɔma no ɛtoa I anaasɛ Ryzen no ɛɛkɔ n'anim no na ɛpɛ akyerɛ the more a processor no nso wɔ n'anim. Nti I five ɛwɔ n'anim sene I three. ɛna I seven no nso wɔ n'anim sene I five, saa ara nso na I nine no nso wɔ n'anim sene I seven no. Saa na woba AMD foɔ no nso hɔ nom a Ryzen no nso teɛ. Woate wei ase awie no, ma menkyerɛ wo sɛ biara bɛkyɛke processor ne generation no nso. Video no rekɔ n'anim no, wobɛte deɛ nti a mekyerɛ wo wei ase yie. Yɛmfa I seven wei nyɛ example. So wohu numbers no a ɛdi akyire no? wokan firi akyire ba anim a, ɛyɛ five numbers. Saa five numbers no, eleven na ɛdi anim, meaning sɛ ɛyɛ eleven generation nie. Yɛmfa I five firi sesa wei nso nyɛ example. Wokan firi akyire ba anim a, wokan numbers no a ɛyɛ four, ɛna four di anim, meaning sɛ fourth generation processor nie. Sɛ wohu processor wei, wo nso check na twerɛ wɔ comment section hɔ nom. Processor ne generation no kyerɛ yie a koraa a company no yɛɛ saa processor no. Nti ninth generation ɛɛpa akyerɛ sɛ ɔmo release no twenty eighteen no, saa nso na tenth generation ɛɛpa akyerɛ sɛ ɔmo release no twenty nineteen. Year span no improvement kakra bɛba mu. Nti deɛ ɔmo yɛɛ no twenty eighteen na one year later ɔmo san nso yɛɛ bi wɔ twenty nineteen no ɛɛpa akyerɛ sɛ twenty nineteen deɛ no improvement kakra bɛba mu. Generation no wɔ hɔ nom mmom. Nanso deɛ yɛrekɔ so yi na ɛho hia pa ara. Ɛna woahu numbers no n'akyi no yɛatwerɛ gigahertz no. Ɛhyɛ aseɛ firi one. A kɔsi seesei a merekasa yi. The more a nɔma no kɔ soro no, ɛna kyerɛ se bi a kɔmputa no dwene ntɛm. Nti sɛ ɛyɛ two a, meaning sɛ ɛdwene ntɛm sene one no. Saa ara nso na three nso yɛ faster than two no. Nti sɛ ɛyɛ four deɛ a na ɛpɛ akyerɛ sɛ ɛbɔ adwuma ankasa ankasa. Na afe deɛ yɛmmra ɔpɛɛ mu no ankasa ankasa so. Sɛ wohu lɛta no a prosesa biara yɛakyerɛw hɔ akyiri no, ɛno na ɛwɔ sɛ wohwɛ no yiye ankasa ankasa ankasa ankasa. Ebi te sɛ H, Gene 1, Gene 7, Y, U, ne nyinaa wɔ asekyerɛ, nti hwɛ no yiye ansa na woatɔ. Sɛ ɛyɛ U a, na ɛpa kyerɛ sɛ ɛntwe pawa kɛse. Ntsi laptop a ne processor yuu dzi ekyir no, battery no ho yɛ dzen. Ɔno ntsi na wɔyɛ maa obi a ouse computer tse sɛ Shatta no. Ntsi tse sɛ Sheldon a ɔpɛ game ne video editing ne high performance ndzɛmba no deɛ, nnyɛ ma no. Sɛ wɔayɛ no dzi ekyir a, ayɛ sɛ yuu ne Pro Max sɛ laptop a battery no ho yɛ dzen ankasa ankasa. Ntsi obi a ouse computer tse sɛ Shatta yuu so a, n'enyi bɛgye ankasa ankasa. Ntsi wei deɛ, obi a ɔpɛ performance ndzɛmba tse sɛ Sheldon, nnyɛ ma no koraa. Ɛna G-Series no nso, the more a nɔmba no rekɔ n'enyim from one to seven no, ɛna ɛkyerɛ graphics card no ne kɛseɛ. Ntsi seven no wɔ soro sene one no. Ntsi wei mu nyina kɔ ma shatter. Yɛnkɔ H ne deɛ aka no so. Processors wei mu no, ɛbɔ edwuma paa, gyɛɛ sɛ wo use wo laptop mu a, ɔmo battery ho na ɛnyɛ den. Efirisɛ ɛtwe power kɛse. Ntsi Sheldon na n'ani gye high performance nneɛma bi te sɛ video editing, gaming, rendering ho no, ne deɛ mu nie. Processors wei mu no, ɛconsume power kɛse, nti laptops a e use no, wɔn battery ho nyɛ den, nti most a times ayɛ a wo use a wo hia sɛ wo plug in wo charger no. Sɛ afe deɛ wahu deɛ nti a Madamfo Kwaku Medika ne i7 computer no, ɔbɔ game a ayɛ sɛ akyekyedeɛ a ɔrekɔ mmirika no.